Биһиги дьиэ бу уон аҥар чаастан өртөн турунан айаннаан биэс чааска алааспытыгар кэллибит. Быйыл кураан буолан суол олох үчүгэй, арай үрдүк хаһыылар эрэ бааллар. Суоппардарбыт Никон Дьяконов, Владислав Тарасов алта буолан кэллибит. Валентина Никоновна, мин Антонина Никоновна кыыспынаан Марианна Анатольевналыын уонна бу Алаассан төрүттээх, таайбыт сэрии бэтэрээнэ Семен Федотович Захаров уола Матвей Семенович Захаров. Дьэ бу биһиги бу уонча сэрии тулаайах оҕолоро төрөөбүт уонна Улааппыт өтөхпүтүгэр кэлэн турабыт, бэйээбит Захаров Матвей Гаврильевич, эбээбит Мария Яколевна Захаровтар балаҕаннарын балаҕаннара. Бу балаҕан оттон улахан уол Игнатий Матвеевич туппут буолуохтаах, тоҕо диэтэххэ Спиридон Матвеевич өркө олохсуйбута, туора үрэххэ. Оттон ким Петр Матвеевич буоллаҕына ити көтөхтөргө бэйэтэ ампаар дьиэлээх эбит этэ. Бу балаҕан үөһэт да бу көстөрүн курдук үс үс олох суомба буруус мас мастарынан тутуллубут. Аллараа өттө буоллаҕына эмиэ акылаата буруус мас. Бу Биир даҕаны истиэнэ турдубата, истиэнэтин буоллаана бу бостууктар былыр сайылаат бостууктар оттук маскынан кээспиттэр. Онон туох да суох. Бу суулаары гыммытын били уолаттар хас кэллэхтэрин аайы бу өйөбүл мас оҥороннор бу атаҕар тураахтыыр Отон бу Аҕа дойду иккис сэрии сэриитигэр үс уолаттара баран сэрии толоонугар олохтороха олохторун толук уурбуттара уонна бу олороллор ийэлэрин кытта ийэлэрим Мария Яковлевны кытта улахан уол Игнатий Матвеевич, онтон Спиридон Матвеевич Захаровтар, кыра уол Петр Матвеевич Андреев. Петр Матвеевич бу ийэтин сурдьугар Ыстапаан Андреевка иитиллэн кыратык оттон олоро сылдьыбыта. Андреев диэн араспаанньалам- араспаанньаламмыт. Уонна бу биһиги ийэбит кэргэнэ Биһиги ийэбит Евдокима Тиевна кэргэнэ, аҕабыт Дьаакынап Никон Константинович. Оттон бу сэргэни буолана кыайыы бион сылыгар кэлэн туруорбуттар этэ. Тугу сэргэни буолаана Спиридон Матвеевич уола Иван Спиридонович оҥорбут. Оттон бу сэргэ үрдүгэр Түөрт ат төбөлөрүн Петр Андреевич сиэнэ бу Петр Платонов оҥорбут эһэ бу түөрт уол уолаттар кэриэстэригэр. Элбэх сиэннэр, уопсайа уон биэс буолан кэлэн туруорбуттар. Оттон бу өйдөбүнньүккэ бу Кыайыы алта уон биэс сылыгар кэлэн туруорбуппут Игнатий Матвеевич сиэнэ Виктор Прокопьевич уонна Никон Константинович кыыһа Валентина Никоновна ийэлээн-саҕалаан оҥорторбуттара. Бу алаас үрдүгэр кэлэн турабыт, быйыл уута элбээбит, от бөҕө үүммүт, Александровтар оттообуттар. Биһиэнэ сылларга ат косилкатынан охсуллар уонна ат кыраабылынан мунньуллар этэ. биһиги өйдүүрбүтүнэн саа-саай били оҕустаах илдьэммит ийэбитин кытары сылдьан бу мэһэй буолбатын диэн туох бөҕүн сыыһын маһын барытын хомуйар этибит быраах эһэбит Маппый уҥаҕа көстөр сарайар гэрбит алаас өҥөр киһи уҥуохтара элбэх этилэр да сири кытта сир буолтар биһиги аҕабыт онно сытар буолуохтаах Биир дьыл сэттэ уон сылларга килиһэ дьыыппытыгар манна таайбыт Захаров Илья Михайлович ыйан турар бу аҕаа дуҥуо буһутар диэн. Онно уже барыта Манна суунан бүппүнэти эргиирэ. Саас оттон былааска былыр кус-хаас мөтүһээн, ийэбит чэйдии олорон саатын ылла да тахсан ытыалыыр ытыалаан кус өлөртүүр этэ. Оттон биһи оҕолор буола дьэ бу алааска халыйбыт ууну кэ кэрийэ сылдьан кус оҕолоругар тиргэлиир этибит.

Оттон ким Видя оҕонньор буоллаҕына туохха итин ыра оҕуйсум иппиккэ дайа сыдьааха хаарап өтөҕө онно ол иһин бу силээҥҥэ бу алаас суота барыта хахаараптара тохторо диэн буолар былыр былыргаттан хааҥыттан хахаараптар кэлэн олорбуттарын этэр кыах суох

бурдук былыргы бурдук баһаанатын сииригэр кэлэн турабыт балааһы тула барыта сүүрүрдэ бааһына бурдук баҕаһыллар этэ бурдук тыа хомуллан манна бары эдэр оҕолор эдьиийдэрдиир Настаа Биэрэ уонна кимнээҕи өйдүүбүн Тарааһаба Тараса Тамараны Куоланы мэниктии манна бурдук баайаллар ити манна бу бурдук ыскалаата баар этэ сарайы бу остуолбалары остуолбалары эрэ туран хаалбыттар Манныттан арааһынай бурдук ыһар, сири оҥороор арааһынай техника кыстана турар буолааччы. Ити туох остуол баларай? Сара бурдук Бурдук харайа да. бурдук баанатын малын уурар сарай. маҕаналары туран хаалбыттар үһү очоҕуну ол эмиэ ол сарай иин бурдук киэнэ хааллаҕа дии ити охсуллубатах иргэ ол маҕаналар ээ сарай киэнэ сарай киэнити сарай миэстэтиттэн үтэрбит дьиҥинэн Манна миэлиҥсэтэ суох, миэлиҥсэтэ эбэҕэ баар этэ. Аһа. Эбэҕэ эн ыраас бурдук астыыр мал барыта баар этэ. Ээ, инники элбэх баар этэ. Оҕус холбонор этэ. Оҕус холбонор маннык эргитэр. Бурдугу мэһийэр. Мал баар этэ хойукка дылы. Ачык атыҥнаахха кэлэн төрөбүт. Уута быйыл элбэх баай эбит. Ол уҥуор буоллаҕына бааһына, холкуос бааһына кэмниэ. Оҕуруот аһын олордоллор этэ. Тугу олордоллор этэй? Эми турнепи, сиҥи, сүбүөкү, былыр эриэппэ иһин олордоллор этэ. Эриэппэ баар эбиттэ. Эриэппэ былыр баар этэ. Уҥуор ыраах паайа улахан хатыҥнаах баар. Ол бэтэрээ Петр таҕас диэн сир баар үһү. Эриэппэ, эриэппэни былыргатта олордуллар ити. Эриэппэ хаамыттан кэлбит эриэппэ. Ээ, тону хайда сиирбит эбитэ буолла. Хайда эрэ онно манна ыһаарылаан иһин сииретибит. Үүккэ буһаран иһин сииретибит. Эриэппэни уона турунньаппыһы. Хаамай витаминнээх мамай. Алааска бу үрдүк былыргы пиэримэ диэтир ол. Былыр Чакырбаай Чакыр Дьоскуоскай кыыһа Маарыйа кэлэн Майаҕа эмээххин диэн аатыран олорбут этиннэ. Ол хотонун остуолбалара тураллар уонна дьиэтин остуолбалара. Бу хойукка дылы хотоно иһин ыалай турбута. Кини кэлэн маннаттан хахаараптары, мээнэптэри элбэх аймаатан эппит эмээхсин буолар Маарыйаһа Хаарап Мэхээлэ Гаврил девичка кэргэн тахсан бу былыргы стаалын хотоно ол аҥаргар дылы тутан быраннар эдэр бу уолаттар бар хэриигэ баран хааллахтара дии онон хотоннору иһитирии туппаккалар бу сарай курдук туран хаалбыта Ити хотоҥоттон түөрт доярка кыстыыр быһыылаах этэ үһү. Салгыы була бу ампаар ветеринар диэтэ дии. Манна буоллаҕына былыргы Лунуша кирпиччээх халаан куһахтаах этэ. Онтон бу була дьэ үлэһиттэр олорор дьиэлэрэ. Анныгар булана Киэҥ баа дьа туохтаах эти оҥкутахтаах эти баала. Ааһа, хортуоппуйа оҥкуча. Хортуоппуйа оҥкучаҕа диэн. Обулах ханта хортуоппуйалар туохтара да буолар барыта ол. Уйах. Аа, Россия ол хаҕаттан туохта. Тугунан. Хэбиэскэй сөнүүс. Проегина тутуллубут. Билиҥҥи да оттон комплекс диэн эрэ буолуо буоллаҕа дии. Бу дьиэлэргэ оттон киһини оҕолорон ити Хахаров Маппыйдар ийэлэрэ Өрбай үлэлээбитэ манна аана. Уонна элбэх Хэмэн, Устарабы Сэмэннээмэ олоро сылдьыбыттара. Кэлин өттөн сырылгыһыттар хол босхутун кэннэ даятка кыргыттар кэлэллэр этэ Ыстаппанова Балбаара Васильевна Тарасова Зоя кэлэн эмиэ кыстыы сылдьыбыттара элбэх киһи олорбут диэтэ былыргы холкуостаахтар
Кэлин буоллаҕына сопхуостааһын буолбутугар манна селяҥҥа сылгы базата буолбута барыта. Ол иһин манна сылгыһыттар кыстаан олорон сылгыһыттар диэлэрэ диэн аатырбыта. Тимопеяп Боркуоппуй начальник командирдаах
Алларааннан өссө итинэн сибиинньэ хотоно диэн баар этэ. Былыр онно хотоно хойукка дылы турбут ээ. Уонна си- сибиинньэлэр хорууталара эбин диэн кэбиллибит хорууталар сытар буолааччылар. Бу биһиги төрөөбүт алааспытыгар төрүт олохтоохтор Маарыйа Маппый Захаровтар уонча сэрии тулаайах оҕолорун иитилээн улаатыннартаабыт оҕолорун сиэннэрэ, хос сиэннэрэ Спиридон Матвеевич Захаров уола Иван Спиридонович Захаров Анастасия Игнатьевна уолаттар Игнатий, Виктор Прокопьевич Михайловтар, Вера Игнатьевна уола Павел Никитич Захаров, Арыйса Петровна уола Петр Семенович Платонов, Николай Никонович уола Никон Николаевич Дьяконов, Валентина Никоновна уола Владислав Николаевич Тарасов, бары бу үтүө үлэһит буола улаатаннар, бу бэйэлэрин сэриигэ быран охтубут хаамыыччылар дьонноругар анаан ааттарын үйэтитэн сэргэ сэргэ уонна бу өйдөбүнньүк бэлиэ туруордулар. Ону таһынан Валентина Никоновна үтүөтүнэн бу бэйэтин аймахтарыгар аймахтарын ыччаттарыгар анаан сынньанан кэлэн дьонноро өтөхтөрүн кэриэстээн бардыннар диэн сабыс саҥа дьиэ тутан бу барыта бу уолаттар көмөлөрүнэн саҥа дьиэ тутуллан турар Бүгүн биһиги эдэрбин Антонина Валентина Никоновалар, бырааттара Никан, Булаадьык, балтыт Марианна буолан төрүттэрбит сахараптар сүүрбэлээн олорбут, силээммит, аа-дьуо ааттанар Андьаҥ алаһыгар кэлэн турабыт. Эдиийдэрим, бырааттарым, эһэлэрим мин Аатын ылбыт аамаҕым Маппый Харылайыс төрүт алааһыгар. Мантан барбыттара Маппый Харылайбыс үс уола, биир күтүөтэ сэриигэ, онтон сэриигэ бараннар бэйэлэрин тыыннарын үс уол испирдиэн, бүөтүр, Игнатий Илин тыыннарын сэриигэ биэрэн онно хаалбыттара. Сэрииттэн күтүөт Ньыыкан уонна мин аҕам буолан улахан араанньылаах эргиллэн кэлбиттэрэ, онон бу биһиги манна кэлэн турдахпыт буолуо кинилэр оҕолоро. Кыайыы биэһин сылыгар анаан биһиги убайдарым Уйбаан Испирдиэнэбис, Ньукулабыс, эйэлэрим Балантыына, Антонина, Биэрэ улахан көҕүлээһиннэринэн дьоннорбут кэриэстэрин үөдүтэр сыалтан манна кэриэстэбил сэргэ туруора кэлбиппит. Оннуттан аамай улахан кыттыыны убайдарым оттон Никонабыс Уйбаан испирдиэнэс буолбуттара, кинилэр орто иилээн-саҕалаан сэргэни миэстэниттэн маһын кэрдэн киллэрэн, онно таҥастаан, онно оҥорон бу манна бээтийэр туруорбуппут уонна оттон акаарактар Сүүрбэттэн тахха буолан мустан кыра ыһыах тэрийэммит сэргэбитин алҕаан ааспыппыт Биһиги онтон силээтэрбитин үөрэтэр санаабытын Балантыын, Өлүкэн Балантыына уонна Антонина хаалларбатахтара. Кинилэр эмиэ иилээһиннэрин, саҕалааһыннарынан, кинилэр ахтыыны, хомуйууларынан онно көмөлөһөн Редакция Баһылай Эдьиийс көннөрүүтүнэн, таҥыытынан дьоннорбутугар анаан кинилэр сэрии бириэмэтигэр, сэрии иннигэр, сэрии кэнниттэн хайдах үлэлээбиттэрин, ханна олохсуйан олорбуттарын туһунан кэпсии Силээннэр диэн улахан кинини таһаарбыппыт. Ол кэнниттэн өссө биһиги бу эмиэ дьэ бу дьэ хамаанда буолан бырааттарбытын сиэн оҕолорбутун кытта холбоон аны Карл Маркс холкуос киинигэр силээммит улахан бөһүөлэгэр онно Кириэстэбил диэн эмиэ оттон мэҥэ тааһы туруорбуппут, онно оттон биһиги дьоннорбут ааттара холкуостаахтарбыт Карл Маркс холкуос үлэһиттэрин ааттара барыта киирэн онно улахан мэҥэ тааһы туруорбуппут. Онно оттон эмиэ Эдьиим Дээдэ Биэрэ ыарытыйарыттан баран күүс-көмө буолан төрүт дойдутун сирин мин санаабар бүтэһигин көрөн кэлбитэ. Онон оттон биһи бу акаараптар бэйэбит удьуордарбытын, төрүттэрбитин кинилэр хайдах олорон ааспыттарын сырдатар Сэргээ, кинигэ мэҥэ таас туруоран, уу билигин баар олорор, сааһыран эрэр дьон уонна кинилэр сиэннэрэ дьоннорбутун балачча бэйэбит түгэбитигэр сырдатан, кэлэр көлүөнэбитигэр анаан хааллардахпыт буолуо